سلام علیکم قوتابیانی بەڕێز لە ڕیکۆردێکی نوێ و بابەتێکی نوێ لە شیکای ڕاهێنانەکانی ڕێزمانی کوردی پۆلی نوێ بنەڕەتی لەگەڵتانم ئێستاش دێن ڕاهێنانەکانی بابەتی ڕستەی لێکدراو شیکار دەکەین ڕاهێنانی یەکەم دەڵێ ئەم ڕستە سادانە بارەتی ئامرازی لێکدەر بگۆڕە بۆ ڕستەی لێکدراو ئەو ڕستە سادانەی دایتەما دەڵێ بیان گۆڕ بۆ ڕستەی لێکدراو یان بەس ئەمڕازشی لێکدری لە بۆ زیاد دەکەین خاڵی یەکەم دەڵێ شڤانی پەستڕات ئاو نەدا ئەو لە بکە ڕستەش لێکدراو دەڵێ شڤانی پەستڕان بەڵام ئاو نەدا ئا ئەو بەڵامەوە بەکارهێنا بەڵام بریتە لە ئامرازی لێکدار ڕستەی دووەم نامەیەکێ بنویسە بۆ زناری بنێرە دەڵێن نامەیەکێ بنڤیسە پاشی بۆ زناری بنێرە پاشی چیە پاشی بریتیە لە ئامرازی لێکدەر خاڵی سێیەم هاوڕێ سواری تڕومبێلەکە بوو چوو بۆ هەولێر چوو بۆ دهۆک دەڵێن هاوڕێ سواری تڕومبێلەکە بوو پاشان ها ئامراز لێکدەری پاشانمان بەکارهێنا چوو بۆ هەولێر دواتر چوو بۆ دهۆک پاشان و دواتر هەردوو بریتیە لە ئامرازی لێکدار. ڕستەی چوارەم قسە هەزارە دوانی بەکارە دەڵێین قسە هەزارە و دوانی بەکارە دەتوانانی ئامراز لێکدەری واو بەکاربیێنی دەتوانانی ئامراز لێکدەری بەڵامیش بەکاربیێنی باشە دەتوانانی بڵێ قسە هەزارە بەڵام دوانی بەکارە ئەوە ڕستەی چوارم ڕستەی پێنجەم برینێن خەنجەران ساغ دەبن، برینێن خەبەران ساخ نابن. دەڵێین، برینێن خەنجەران ساغ دەبن، لێ برینێن خەبەران ساخ نابن. لێ بریتییە لە ئامرازی لێکدەر. ڕاهێنانی دووەم، لەم ئامرازانەی خوارەوە ڕستەی لێکدراو پێک بهێنە. چوار ئامرازی دایتەمە، دەڵێ، ڕستەی لێکدراویان لێ دروست بکە. خاڵی یەکەم پاشی لاڤە نامەیەکێ دنویسی پاشی دنوی واتە لاڤە نامەیەکی دەنووسی پاشان دەخەوێ ئەوە ڕستەکیان ڕستەی دومینیان ئامرازی لێکدەری واومان هەیە دەڵێن، شێرکۆ و کاوە هاتن بۆ لام. ئەها واومان هەیە کەواتە شێرکۆ و کاوە هاتن بۆ لام بریتیە لە ڕستەیەکی لێکدراوە. خاڵی سێیەم، ئینجا. خاڵی سێیەم، ئینجا لە ڕستەی لێکدراودا بەکاربهێنین دەڵێین، نانەکەت بخۆ، ئینجا وانەکەت بخوێنە. خاڵی چوارەمینیان، دوایی باشە کارەکە تەوابکە دوایی وەرە بۆلا ئەو دواییمان لە ڕستەی لێکدراودا بەکارهێنا ڕاهێنانی سێم هەرێک لە مستە لێکدراوانەی خوارەوە بکە بە ڕستەی سادە چەند ڕستەش لێکدرای دوای تەمە دیانگێڕینەوە لە بۆ ڕستە ئەسلەکانی خۆیان لە بۆ ڕستە بنەڕەتەکانی خۆیان لە بۆ ڕستە سربخۆکانی خۆیان خاڵ یەکەم دەڵێ شێرکۆ چوو بۆ لای چەتۆ بەڵام چەتۆ لە ماڵ نەبوو لە دوو ڕستە پێک هاتووە ئەها کوم زانی چوو لەگەڵ نەبوو مادەم دوو کارمان هەیە کەواتە دوو ڕستی سادەشمان هەیە ڕستە یەکەم بریتە لە شێرکۆ چوو بۆ لای چەتۆ ئەو ڕستە یەکەم ڕستەی دووەم چەتۆ لە ماڵ نەبوو ئەوەش ڕستەی دووەمینیان هەڤالێت من نەهاتن چونکە بەفر باری بوو تەمەشاکە نەهاتن لەگەڵ چێ لەگەڵ بەفر باری بوو نەهاتن لەگەڵ باری بوو دوو کارمانێ مادم دوو کارمانێ کەواتە دوو ڕستەی سادەشمان هەیە ڕستەکان بریتە لە چ هەڤالێت من نەهاتن ئەوە ڕستە یەکەم بەفر باری بوو ئەوە ڕستەی دوام کەواتە لە دوو ڕستەی سادە پێکاتوە

دووەمینیان باشە ئەوەش ڕستەی یەکەمینیان ڕستەی سێمینیان دلشێری نڤست ئەوە ڕستەی سێیەم کەواتە لە سێ ڕستە پێکات بوو چکە لە ڕستەی لێکدراودا سێ کارمان هەبوو خاڵی چوارەم ڕزگار شعرەکە لەبەر دەکات و پەخشانەکە دەنووسێتەوە ئەها لەبەر دەکات دەنووسێتەوە. چەند کارمان هەیە؟ دوو کارمان هەیە، واتە دوو ڕستەی سادەشمان هەیە. دەڵێن، ڕزگار شیعرەکە لەبەر دەکات، ئەوە ڕستەی یەکەم. ڕستەی دووەم، ڕزگار پەخشانەکە دەنووسێتەوە. ئەوەمان زانی. ڕاهێنانی چوارەم، وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە. شام شەکرە و وڵات شیرنترە. واو ئەها واوە دەڵێ چیە ئامرازی لێکدەرە دووهەم یان بڕۆ یان دەرگاکە پێوەدە ئەو یانە چیە ئەها ئامرازی لێکدەرە لۆ ئەها بڕۆ پێوەدە دوو ڕستی پێکەوە بەستاوەتەوە خاڵی سێیەم دێ چیڕۆکێ خوێنم پاشی دێنڤم پاشی چیە ئەها دەخوێنم لەگەڵ دێنمم دوو کارمان هەیە مادەم دوو کارمان هەیە کەواتە پاشی دەبێتە ئامرازی لێکدەر بڵێین ئامرازی لێکدەرە خاڵی چوارەم دوو ڕستەی سادە بەهۆی چ ئامرازێک بدرێنە پاڵ یەکتری ئەمە گوتمان ئەگەر بمانێت دوو ڕستی بدەینە پاڵ یەکتری بۆی ئامرازی لێکدەرەوە درێن پاڵ یەکتری کەواتە وەڵامی وەڵامی ڕاست و دروستە خاڵی پێنجەم، لە ڕستەی لێکدراودا، بەهۆی چییەوە دەزانین چەند ڕستەی سادە هەیە؟ گوتمان، لە ڕستەی سادە، چەند کارمان هەبی، ئەوەندە ڕستەی سادەیەمان هەیە. لە ڕستەی لێکدراودا، چەند کارمان هەبی، ئەوەندە ڕستەی سادەیەمان هەیە. کەواتە، بەهۆی کارەکەوە دەزانین چەند ڕستەی سادەمان هەیە. لێرەدا هاتینە کۆتایی شیکاری ڕاهێنانەکانی بابەتی ڕستەی لێکدراو. تا ڕیکۆردێکی تر و وانەیەکی تر هەر شاد و سەرفراز بن، السلام علیکم و رحمة اللە و برکاته.